Diatu kitai begulai ngawaki geringu ba program Leman Berita. Ya, oha nya ya. Tabi seninga selamat betemu bahu enggau selamat begulai enggau aku aki Gingu. Aki sigat aki Ajin mayuh bini tang nadai ngeli. Au baka selama baka kita begulai enggau aki sigat kita tu. Kitai sigi begulai ba program Leman Berita. Au dia ati kita tu deka bekunsi ke kitai berita-berita iya ke nyelai, berita iya ke tau ngasuh kitai tekenyit-tekenyut enda ti nuwa malam. Nya bau jaga kitai uchu jamah agi gihingu kitai tu. Au nyadi leman berita kitai ke sekali tu peninga semua iya nya aku mai kitai sama ngenang penyakit penyakit ke dikumbai kitai penyakit corona tau ke penyakit covid penyakit corona covid mih am peninga. Tau nama kebuah ko mai kitai sama bekenang ke penyakit tu kini? Laban bisi iya menyadi bisi iya uchok, bisi ulah iya. Ulah siko indai ketuai orang. Maya iya benung. Maya orang maya nya benung begau. ke penyakit Corona Covid, penyakit tu ke terubah nyadi seruba. Ku Takua endang sigi amat Takua sapa enda takut ke penyakit Corona. Au nya meh nemu kita nama ulih indai tuai tu kita. Ulih indai tuai tu maya orang benung begau ke penyakit Corona Covid. Ku mayuh utai digaga indai tuai tu. Bisi sekali suba, bisi sekali nya uhang bisi kena penyakit corona covid. Semak sida dia deh uhang nya ke kena. Nyok minai tuai orang tu. Oh mayuh utai deh gaga iya uchau ngan mayuh ngambi ke ngicha ke corona covid tu. Enda kena nang ngampit sida iya pia deh ku jaku. Nemu kita nama pengawa nemu ulih iya. Pepagi ahi. Indai tuai tau mai sida iya serumah. Salah. Sidai sebilik bejembi bejemboi. Bejembi bejemboi ba tengah padang ngambika kuhuna tu. Pahai kuhuna tu jamah pana pia deka jaku. Sabang kuhuna kupi tu ta aku ai utai kangan. Nya mih indai tuai tu mai bala iya bejembi tiap hari enda tau enda. Au nya meh ukai nya aja ulih ibu kitai tu. Tiap ahi ninting ahi mega sida nya sebilik dibai nai tuai tu ngihup dua tunyuk. Dua tunyuk nama ok ta. Dua, tunjuk ai bisa. Nak tau mayuh ai, nak tau mega kuhang. Nak tau na dua, tunjuk. Laban penyakit kohona tu kenu kinih tuai tu takut ku iya. Takut kai bisa pia kenu kuhang madah ke iya. Nyam sidai sebilik nak tau na ngihup.

Enda tau nama enda Aili Muan. Kitai mega tau ngihup ku sida iya ngihup. Uhat lalang, akal lalang bekuko hayang nya uchau. Enda tau nama enda Aili Muan enggau ngihup uhat lalang. Pihak dek ko hayang nya madah agi nai tuai tadi. Ooh nama agi deh uchau. Lalu dicuba magang meh nitih ke utai ke orang nya. Lalu dikereja kina tuai nya meh nama petua nama utai ke disebu orang diuji ama magang. Amat menda amat menda kena penyakit corona pia deh ku iya. Nya meh bunsut engka abun. Bunsut penjelap bunsut ngerusakan sisip penyakit meh dibai inai tuai tu tadi. Nyam sida sebilik bela. Ngilik kepala belanam munyi sida iya nitih aja kapa nya pia dok ke jaku nadai salah laban ba utai nya ukai nya nganu ukai utai nya ngemedih ati utai au nya meh ulah siku ina tuai uhang maya uhang benung begau ketu ubah suba benung begau. ke penyakit Corona Covid. Au sapa enda takut pia dek ku jako sapa ke apak ahai bukai main-main penyakit Corona Covid serata menua benung belaban benung begau ke penyakit nya diato. Au baka nya meh leman berita kitai ngenang penyakit Corona Covid peninga semua jadi ke sekali tu aku meh indang kita dulu au. Mehinang kita enggau siti lagu dulu iya nya lagu ti dibehe nama Kubit Penyakit Ngerekai dibai akie kitai Kason John. Terima meh lagu tu.

Iya, au bekenyah memunyi lagu kitai nya tadi peninga, au ngapka kita semua tepih endang udah ninga lagu nya tadi. Nyadi leman berita kitai ke sekali tu iya nya ku mai kita ngenang siko indu mega, siko indai tuai orang mega iya nya indai tuai orang nya ke diatu berumur, umur iya 62 taun. Au nyu bebela baka penuai aku. Au nyadi inai tuai tu datai hai menua Thailand Thailand nya. Nama kebuah aku mai kita ngenai inai tuai tu. Enti kita ke nemu peninga semua inai tuai ke disebut aku umur iya enam puluh dua taun. Iya kenyau sesama umur aku tu tadi. Keno ko iya, iya udah belaki empat belas kali. Empat belas kali belaki. Empat belas kali sahak. Oh, tabaka nukar baju muka tanjui ne tuai nukar laki. Bau namai baka nya namai macham nya menyadi. Nama ulih inya tuai tu kenu ku kita? Haa enti kita ka nemu. Indai tuai tu iya ngai iya ngai jadi enggau laki sengapa. Laki meseti nitihka peneka ati iya ukai peneka ati kita. Mesti chukus sahat. Poo bisi sahat laki ti ka jadi enggau iya. Nya bahu ina muai laki nya. Ia muai laki ia ukai laki ia muai ia. Nya menti kita akan nemu bisi sahan nya tuai tu. Nyadi sahan inya tuai tu beketu ia peninga semua. Dia lelaki ke kai jadi ngelinda tuai ke beumur enam puluh dua taun tu tadi. Dia iya enda tau bisi bua ku ini tuai tu. Pung laso ka iya. Enda tau enda ngembuan pala laso baka aki Geingo ti ka jadi enggau iya. Ti bisi bua ngai iya enda sigat kini ku iya. Nya meh sahat ke bukai nama nyelai sahat ini tuai enam puluh dua taun tu.

Mali aku nyebut ditu na tau disebur ngai kepantuk chugo. Au nyadi tu cerita amat berita amat. Berita amat nyadi ba menua Thailand. Nya meh orang ke ka jadi nginai tuai tu tadi. Saha deka bukai enda tau na kehing. 28 kali sahi. Enti enda 28 kali inai tuai tu ngai. Dia iya lalu ka nyehek laki nya laban dikumbai iya enda kehing. Laki ti ka jadi enggau indai tuai tu mega nya ngai kelalu tuai iya ngai iya orang kalu tuai baka aku. Enda tau enda lebih ari dua puluh lima taun umur iya. Enggau peninggi iya bisi tinggi baka ke nyadi sedadu. Peninggi iya. Satu poin lapan meter. Ba pemahat eh mega natau lebih ai tujuh puluh kilo. Enti lebih angai ne tuai tujuh puluh satu angai mia. Terus hijik ya peninga. Nemu kita. Oh, mayuh akan nyadi laki ne tuai tu. Ka magang sida ke biak, sida ke dua puluh lima taun ke atas nya. Ka nyadi, ka jadi ngoi indai tuai tu laban indai tuai tu amat amat mayuh duit. Amat amat kaya kenu ku sida iya. Nya meh dia indai tuai tu meda orang mayuh siko ja. Dame iya, siko aja tahi dia enda mayuh. Laban iya ka belaki siko ja laki iya taja orang mayuh minta. Nya meh dia dia lalu jadi enggau siko laki tang meh jadi enggau laki nya enda lama meh menyadi enda lama meh peninga semina sebulan aja ooh nama kebuah sebulan aja kini. Engka laki tu udah na kering kini peninga. Udah na tan 28 ukai tan 16 ya. Tan 28. Laban sahat ya ke besai. Laki nya na tau na kering 28 kali sehari. Oh macam-macam ulah macam-macam cerita. Taja macham-macham ulah mayuh macham cherita tang meh tu cherita man nyadi tu ukai cherita gaga ti gingu. Uh sapa tan Jenny tan pernah tan aki gingu pahangam-hangam. Ya baka nya meh bunyi leman berita kita iya ke ulih dikunsi ka ku ngagai kita semua peninga. Au ngahapka kita tepehindang meh enggau laman berita aku tu tadi, ngahap kitai teperindah mega begulai enggau aki Gingu ngahap kitai betemu bahu. Oh ha nya iya nadai jaku bukai enggau tu aki Gingu pengeluar program ba channel aki Gingu tapang bekumbai madah kediri. Mupuk dulu. Terima kasih semua.